Salam eziz ildeşler wideomyzyň bu gezeki sanyna ähliňizi hoş gördük. Bu gezeki wideomyzda biz HSK bire degişli bolan on sany söz barada öwreneris size peýdasy deger diýip umyt edýän. Bu günki öwrenjek ilkinji ieroglifimiz, ýagny şu görýän ieroglifiňizdir. Onuň okalyşy Dou. Yzymdan gaýtalaň, Çingamodu. Dou. Dou. Bu, bu ieroglifiň türkmençesi, ýagny bary, hemme, ähli diýen manylary aňladýandyr. Geliň, sözlemleri okalyň. Çingamodu. Tamen,

Bu sözi türkmençä terjime edemizde, olaryň bary hytaý naharlaryny iýmegi halaýar diýen manyny aňladýar. Ikinji sözlem okaýas, Çin gen wo du. Zhe xie dou shi wo de dong xi. Zhe xie dou shi wo de. Dongsi. Bularyň hemmesi meniň zatlarym diýen manyny aňladýandyr. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Ikinji ieroglif. Bu görýän ieroglifiňiz du diýip okalýandyr. Yzymdan gaýtalaň, çingomon du. Du. Du.

Indiki söz. Bu görýän ieroglifiňiziň pinýini şeýle okalýar. Duý bu çi. Duý bu çi. Yzymdan gaýtalaň, çingam o du. Duý bu çi. Duý bu çi. Bu ieroglif türkmençe türkmençe manysy, ýagny bagyşlaň diýen manyny aňladýandyr. Sözlemleri okaýas. Çingam o du. Duý bu çi. Duýgu çi. Bagyşlaň. Mei guanşi. Mei guanşi. Zyýany ýok. Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine serediň. Esasan-da, çi diýen ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine entegip seredýäs, sebäbi ol azajyk çylşyrymlyrakdyr. Indiki söze geçýäs. Bu görýän ieroglifiňiz duo diýip okalýandyr. Ýediňden gaýtalaň. Duo. Duo. Aslynda duo diýen ieroglif ol e, köp kän diýen manyny e, manynda aňladýandyr. Ýani HSK1-de e, Duo diýen ieroglif ýagny şeýleräk ulanylýar. Onuň başgaça manysy näçe, näçesi, näçeräk diýen manyny aňladýar. Haçanda, duo yzynda sypat gelen halatynda. Sözlemleri okaýas. Çingaomo du fangzi duo gao fangzi duo gao. Bu sözi türkmençe bu sözlemi türkmençe terjime edemizde jaý näçeräk beýiklikde diýen manyny aňladýandyr. Ikinji sözlemi okaýas. Yzymdan gaýtalaň. Çinga modu. Ni nýar. Jin nian. Duo dala. Ni nýar. Jin nian. Duo dala. Siziň gyzyňyz bu ýyl näçe ýaşynda diýen manyny aňladýandyr. Bu bolsa ieroglifiň ýazylyş yzygiderligi. Bu görýän ieroglifiňiz Duoşao. Duoşao diýip okalýandyr. Yzymdan gaýtalaň. Duoşao. Duoşao. Bu bolsa türkmençe näçe diýen manyny aňladýar. Sözlem okaýas, yzymdan gaýtalaň, Çinga modu, Zhega, beizi, doşao çen? Zhega, beizi, doşao çen? Türkmençe terjime edemizde, Bu bulgur näçeden diýen manyny aňladýar. Ýagny, bu bulgur näçe

Siziň mekdebiňizde näçe sany okuwçy bar diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyşyna üns berip seredýäs. Bu iki ieroglif näme-de bolsa azajyk aňsadrakdyr ýazmasy.

Indiki görýän sözüňiz ol ar diýip okalýandyr. Ýerinden gaýtalaň. Ar. Ar. Bu iki diýmekligi aňladýar, ýagny ikilik san, iki san diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas. Yzymdan gaýtalaň, çiň geň o du. Tamen şi. Ar niýen ji da. Şüýe şaň.

Fan, diýen. Onuň iki sany manysy bardyr. Onuň birinji manysy myhmanhana diýmegi aňladýar, ikinji manysy bolsa naharhana diýmegi aňladýar. Sözleme okaýas, yzymdan gaýtalan, çiňkä moduw. Jinwan, woman, ýao, zhu, zai, zhe jia, fan, diýen. Jinwan, woman, ýao.

Ieroglifiň ýazylyş yzygiderligine üns berip seredýäs. Bu görýän ieroglifiňiz Feiji diýip okalýandyr. Yzyny bilen aýtalaň. Feiji Feiji Ha, bu bolsa türkmençe uçar diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas, yzyny bilen aýtalaň. Ha, çingem o du.

Bu bolsa sypat, ýagny türkmençe terjime edemizde şat diýmegi aňladýar. Sözlemleri okaýas, yzymdan gaýtalaň. Çinge Modu han gao xin ren shi ni. Han gao xin ren shi ni. Siz bilen tanşanyma örän şat. Indiki sözlem okaýas.

Sapagymyzyň gury geçmezligi üçin siz üçin bir kiçiräk bir ýumuş taýýarladym. Kiçiräk oýun diýseň hem boljak. Ýani şu görýän linkiňizi men aşakda goýaryn. Şuň üstüne bassaňyz Şeýleräk bir penjire ekranyňyzda ýüze çykar. Bu ýerde näme bar? Bu ýerde, ýagny HSK bire degişli bolan, ýagny birinji, ilkinji sözden başlap, bir ýüz ellinji söze çenli sözleriň hemmesini şeýleräk bir tablisa ýerleşdirdim. Bu buny nädip etmeli? Ýani aşakda görkezilişi ýaly birnäçe meselem her listde 10 sany söz berlendir. 10 sany ieroglif berlendir. Bu ieroglifler biziň hemme öwrenen ierogliflerimizdir. Olar HSK1-e degişli bolan ieroglifler. Şu görýän aşakdaky ieroglifleriňizi şu tablizanyň içinden tapjak boluň. Beýle etmegiň manysy, maksady näme? Ýagny siziň gözüňiz irogliflere öwrenişmesi üçin şeýleräk bir oýny oýnamak örän peýdalydyr. Her bir PDF-iň içi iki sany listden durýar. Bula birinji list, bu bolsa ikinji list. Ikinji listde, ýagny jogaplar ýerleşdirilendir. Şonuň üçin ilki bilen şu birinji list ediň, soňam jogaplary ikinji listden özüňiz gözläp tapyp bilersiňiz. Eger-de şu pdf-leri özüňize indirip almak isleýän bolsaňyz, onda ilki bilen şuň üstüne basyň. Ondan soň şu ýerde bir düwme bardyr. Ine şu görýän düwmäňiz, şoň üstüne bassaňyz, indirip alyp bilersiňiz. Size bu beren ýumuşlam hytaý dilindäki ieroglifleri ýatda saklamak üçin size azajygam bolsa peýda getirer diýip umyt edýän. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap berer, ýa bolmasa-da Ha soraglaryňyza görä wideo taýýarlap size ýetirerin. Onda näme indiki wideomyzda görşençek hoş sag boluň.